Николай Гаврильевич Попов дьонугар суруктарыттан тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир сыл сэтинньи ый сүүрбэ үһүс күнэ Мин Мальта станцияҕа баарбын эһиги миэхэ мохуорката кыратык арыыта буспут сылгы эттэ ыытым Коля Тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон икки сыл олунньу ый иккис күнэ Мин билигин Москва арҕаа өттүгэр Боровскай куоракка баарбын. Төһө өр тыыннаах сылдьарбын билбэтим. Коля Тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон икки сыл ыам ыйын иккис күнэ. Фронтан иккис сурукпун ыытабын. Биһиги Бүлүүттэн элбэх кэлбиппит да, икки, Костя кэргэнин уруута Макаровтыын эрэ бииргэ баарбыт. Мин Москваттан үс сүүс километр Смоленскай куорат диэки барбын. Коля. 1942 год, 8 мая. Здравствуйте, мама и папа. Пишу вам третье письмо, в котором приходится сообщать только свои живности.

Кыайыы буолуор диэри тыыннаах сылдьан, кыайыыннан дьиэбэр тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки сылга тиийиэхпин баҕарабын. Коля Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки сыл балаҕан ыйын үһүс күнэ. Снаряд улуйуутун, буулдьа чуһууратын анныгар сытаммын эһиэхэ суруйабын. Бэйэм суостаах оройуот орудиебынан фашистар оройдоругар уоту кутабын, эһиги соруккутун лоп курдук ый гынан баран тутабын, Коля. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүнньүкү сыл сэтинньи ый төрдүс күнэ. Мин арҕааҥҥы фроҥҥа Смоленскай туһаайытынан баарбын. Эһиги олус ыраахпыт хомолтолоох, чугас дьиэлээхтэр хаппыт килиэп, арыы, табах кэһии ылаллар. Оттон мин кинилэр ылалларын ордугургуурбар эрэ тиийэбин. Коля Тыһынча тоҕус сүүс төрдүн үс сыл, бэс ыйын он биир күнэ. Аныгыскы кыргыһыы быһаарыылаах буолуохтаах. Фашистскай үөннэри үлтүрүтэн, ытык советскай сиртэн үүрэн таһаарыыр тустаахпыт. Мин уруккубунан Арҕааҥҥы фроҥҥа Смоленскай туһаайытыгар барбын. Коля Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн икки сыл, от ыйын бэһис күнэ. Дорооболоруҥ күндү аҕам, ийэм уонна Валя. Туох-ханнык иннинэ эһиэхэ бары үчүгэйи, доруобуйаны баҕарабын. Мин пока тыыннаахпын, доруобайбын, ханан да эмсэҕэлии иликпин. Инникитин эмиэ ол курдук сылдьарга уонна тыыннаах кыайыынан дьиэбэр эргиллэргэ баппаҕытыйабын. Мин фашистскай суолаһы аны хаһан да нуучча норуотугар сэрииннэн саба түспэт гына үлтү иһиннэр санаалаахпын. Кини эйэлээх нэһилиэнньэни муҥнаабытын, сордообутун, дэриэбинэлэри уоттаабытын көрө-көрө куйахам күүрэр. Биир таммах хаан баарын тухары өстөөҕү кытары охсуһуом, харгыы да сири кэннибинэн чуҥуйуом суоҕа диэн кытаанахтык этинним. Эһиэхэ туох сонуннар баалларый? Хааллым эһиги уолгут Коля. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн үс сыл, от ыйын он иккис күнэ Тыыннаахпын, доруобуйам соччо олуһа суоҕун иһин син сылдьабын. Бу сурукпун артиллерийскэй бэлэмнэнии кэмигэр суруйабын. Фашистары бөҕөрҕөтүммүт кирбиилэриттэн үүрэн иннибит диэкки барабыт. Онон сотору фашисткай ыттары үлтүрүтүөхпүт уонна кыайыннан дьиэбитигэр тиийэхпит. Эһиги уолгут

Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн-үс сыллаахха от ыйын сүүрбэҕис күнүгэр Орел куорат таһыгар өлбүтэ